Kera omatiang'i agocha gusii iga iga chirari ende yonsi, abajumbe bagusintete koba hundred per cent marks naki ngocha bare baatende. Bonsi pi bagocha babwati matiang'i kera ase kera ase mpaka ore gusii iga. Eshida ngocha natwara nabarabwo, kera omatiang'i atayo gusii iga nabarabwo mbaiyo. Lakini riago tinteti okora video eye. igoro y'ogotagenda chirari, ntagete kobaboria iga bono iga abajumbe ba Gusii, mwa shift interest korwa ase matiang'i gose ase gochia ase Linda Mwananchi? Ase ki nkobororigwe boigo? Intobwate abajumbe bake sana tari bonsi bare ase matiang'i. Abwo tobwate, omobacha oge barabwo oywo ore Barongo, Kitutu Chache South, Engoko, Kitutu Masaba. Togatwara na Borabu constituency oyio ore korokwo Patrick Osero. Nao then tokamotwara chisenator Richard Onyonka alafu na Okong'o Omogeni. Abagusii baminto, abajumbe abwo nabo boka toratebe naki Matiang'i abwate bare nere hundred percent. Naende bare very active. Lakini ng'a bonsi pi buna bagocha amo, mbare gokora Rijubilii gose matiangera amatiang'ia atarenge gusii, onsi pi okonyora nobaire na Rina-Mwananchi. Rigereria iga, Rina-Mwananchi yacha gusii, yagenda Boikoyo, yagenda Bogere, yagenda kera ase, yachia korareria Sifuna. Yamanya konya konyarekana ng'a Rina-Mwananchi eyio eyio eyio, teri ng'a gose chibesa ebwate, ibagochanga bagende emekutano eyio. Inwe mogochanga besa nke iga chirabakonye morose nonya chirari ibere after two weeks eyemo after two weeks eyemo after two weeks gusii iga, mwenyori abagusii ng'a ntobwate amatiang'i, mwenyori abagusii ng'a ntobwate ekiama giaito, mwenyori abagusii ng'a ntore ase etebe, mwenyori abagusii ng'a ntogete koba amo, mwarwana buna bono ewikendi engima kwanyora buna Zairi nanyorete iga iga, agwekora kabisa akwerora. Abagusii baminto, ninki abachumba aba bagokorera iga? Mbare kobwate ase matiang'i, lakini nabo bare na rinde mwananchi. Omokia oyi mokobeka ase rinde mwananchi, inki motagobekera matiang'i? Onde taiyo bono iga buna togamba, otatiga onyonka bieka, nere okonyora bare na matiang'i gochia nere na rinde mwananchi gochia. Abande bonsi pi, okonyora bare na emekutano yabo kando. kando narinde mwananchi, matiang'a ogenda Meru bieka, ogenda na Mombasa bieka, bono bono nachete Embu bieka, lakini omonto omobwatete chiasi planet ng'ina oche birundu ororo bieka. Lakini gekonyarekana ng'a rinde mwananchi esifuna ng'ende are ase nobare bonsi, mpaka ekero esifuna taiyo, nigo akogenda, buna bono Embu ekero amasasi akorutwa oo, noo oroche mware oche, ki bagendi barenge nabo abarongo. Ninki eke gekogerania na omorwoti o Aranguru, ase gochia ase matiang'i mokomokonya. Ase matiang'i imorosete, mobwate besa, mobwate kende. Lakini gegoika ase rinde mwananchi, imobwate chibesa, nabo mogochanga, mobwate chinguru, mobwate ne chingaki. Abajumbe aba bande gusii mbare gotacha. Buna Anthony Kibaki aende gusii tari gotacha. Barongo mpaka juzi naro akagoexplain buna takagachire gusii iga. Banto ground tabwati buya. Lakini inywe moimokire, mwatigire amachang'e bieka, mwamiokire nonya omokare na Sifuna. Ntaete motebire ere abagusii outrightly naki nomorinda mwananchi gose ng'usapote more matiang'e. Simple and clear. Tomanye naki abangwana aba naba amatiang'e naki barinda mwananchi iga na iga na iga. Gekogera tekonyarekana Sifuna anyore chinguru through inwe echio mobwenerete koa amatiang'e. Ng'a ogochia korareria matiang'e onye abagusii bonsi pi abajumbe bakogenda ase Sifuna bonsi? Eeh? Ng'a okorareria matiang'e?

Campaigns chigokorusia, ng'a twanyorire rero bachire Jubilee, rero twarorire amagonga amabariri, rero twakore chikobi chimbariri, twarorire egari ya Jubilee, teicho. Itonyora ochakera omanyete aye ngocha goapishwa igaa. Lakini amatuko ande onsi pi, onyora nere abangwana abwo bare bare Linda Mwananchi, ebabweka chitishat chia Linda Mwananchi. Bono iga ekiama kiabo bachi gosoki Bungoma. Ntaete kobori ng'aki, nkai more? Batarasokia ekiama iga ase Sifuna, ngai more? Ekero twanyara komanya naki nao more one term, lakini more na Sifuna, more na Matiang'i. Ekero Matiang'i eriga ria abanto baye bakomokonya ecampaign. Na obosuku sana, na obosuku sana, yaikire bono abananchi bagusii goika tomenye ng'a nintwe twaika tore na Matiang'i. Abango bana baria bonsi ntoriche kobategemea. Naende in fact nagoteba evideo ende ngobatebia ng'a ki, Matiang'i nabate korosia etimu yaye korwa eground. Why? Aseng'encho Abangwana aba bonsi bare namatiang'e, na abangwana anyorete barosiri, oyoboroseti ning'o? Rutu gose Raila. Torigereria omongwana buna Kibagende, arenge right hand man ya Ruto, agakorera egasi are Karen, kabisa. Nabo barenge barete Ruto busia. Mongwana buna oyio, omonto omomaete buya Ruto, tari matiang'e. Ekero matiang'e amoroche, amyorete kabete. Igo nere enchera yokomokora, ne Ruto omaete. enchera y'okomonyora Ruto omaete, ekaba na abanto bakorire ebinto amo. Naki orategemee omonto buna oyio oyio oyio oyio ase okorosia, no way. Matiang'i naboiete gotwara etimu yaye ere stand by ekomoakera ekampeni, ekomoroseria amang'ana abo so that at least nere okwaneka buya. Ekero gose itoka endesete, isiko eke endesete. ase engima yatiang'i arere bieka. Eeh, tari fair. Lakini ekero matiang'i agocha aro chigari toikonyora nebibaga riokomokwania. In fact, ntaete kore warning, the day matiang'i agocha gose igaa, ntaete kogenda ase are, nkwane naende ngokwana mpaka ng'isaneke. Because abajumbe aba ekero nomobwate ribaga riokomoka kogenda korora matiang'i ase are momotebie ki motagete. These people who are here in the Gusii region to observe what is happening, intwe tobwate amang'ana ya okomotebia. Tiga aba vijana bire Gusii abikwane. na abang'ina, na abagaaka, bakwane baria bare gose iga, eh, Tekonyarekana ng'a matiang'e intwe tobare tokomoraria chikura, lakini ntoyang'enere. Na igure efununu ng'a matiang'i abangwana ba gusii bare very expensive, which means moika ase matiang'i akoete twende embu chibesa mokorigia ki? Mokomosaba ng'a toe chibesa tomanye kogenda. Gaki tende ababori, rinde mono inche ngwakumure chibesa gose mogochanga, inki motagochangera mwane mokonye matiang'i at least nebe once or twice in a month. That is not bad, buna inche mokwa online iga ndakore, timbwati uwezo ndarwe igaa mpaka totebe nonya bosongo ng'inchake goka chikampeni ororo, ekero timbwati uwezo, timbwati gari eywo, timbwati mafuta aywo, timbwati nonya kipasa sauti ekero timbwati, ekobetera ring'a mpaka. Nchange moe gokora ebio, lakini inwe mobwate enibo, mobore ase ekerogo, inki motagokonyera amatiang'i chikampeni gose iga? Twaboka mambia toigwe ng'a kibagendi oria ogwaka ekampeni Ogembo, mambia twanyorire oria okare gwaka ekampeni Nyamira, atleast gose iga yokigwe omorero eh. Timanyeti naki mobwate ebirengererio bibere. Erio nyasae agokusie comment section ntebia nko inwe moroche egento ndoche gose inche bieka ndoche amang'ana ya okorancha enkumeti tindi kobarana amatiang'i mbare kogamba mbare goikana eti onde taiyo kwakora abete etishati ya Jubilee. Kwakora nonye nkabe aye kabete nonye ekobe ya Jubilee. Totebani ekemaene igaa not even a single day mpaka ekero kera omonto abegete ere tabegeti. Manya okora gisero nabegete at some point ageka akarusia. Siku hizi nichiarinde mwananchi chioka. chioka, mwatigire matiang'i bieka bieka, goika toboke tomanye naki iga more namatiang'i gose more namatiang'i, simple and clear. Ntoseti goika abanto bache gototebi ng'a twagete esabu, esabu teiyo, totebi more namatiang'i gose more, mbuya mono sana Nyasae abaseseni.